Ama Boatema a nnipa dodoɔ no ara frɛ no Suitɔhema akɔhyia kookwaasia aberanteɛ bi a sika wɔ ne ho. Ae, ɛnnɛ wohwɛ deɛ atwa guo yi a, na kyerɛ sɛ merebɛyɛ assorted groundnut soup, ae, wei yɛ digital. Ah, kyɛ sɛ ɛnneɛ mehyɛ aseɛ, wei yɛ me nkate a yɛayam. Medane guu me silver mu de River and Cobra ne me nsa nifa enu nkateɛ mu kama. Ɛnneɛ wohu sɛ deɛ atwa guo yi a, na kyɛ sɛ ayɛ muhumuhu kama. Ɛha yi mede kɔsi gya so, adi kan akye me nkateɛ mu paa a ɛnyɛ asɛm ketewa. Anna Boatema yɛ ɔbaa bi a wabɔ brɛ yie wɔ nkran. Akukuru hwe aseɛ ne ɔbrɛ ne ohia nti, ɛneɛ mmarima a matwi wɔn adie ne wɔn nso a wɔatwi m'adie nti abrabɔ yi ankɔ yie ma meyɛɛ m'adwene sɛ mɛsan akɔ akuraase. Mede yɛ mo adeɛ. Nantwie nan, ɛne agyei ne ayayam ne akakaduro, garlic nyinaa wɔn bi de maggi ne ho korɔ no ba gu ho de river anko brɛyɛɛ bi boa so si gya so a kyɛ sɛ ne nam no ɛɛden paa nti mema ne goo ne ho. Mewie yei makokɔ a mahoɔ an ɛno nso mehwie gu mu de nkyene ɛne akokɔ seasoning nyinaa gu ho. Merekɔware akuafoɔ hene deɛ, ɛnneɛ atosodeɛ bu me so. Ɛno nti metetee mmoko ne ntoosi wɔ dan no akyi pɛɛ de guu m'aduane ho. Meduu akuraa yi ase pɛ, meduruu hɔ no, na kyerɛ sɛ abrabɔ no, mehwɛ sɛ deɛ ɛhɔ ayɛ poro praa toro saa yi a, na kyerɛ sɛ ɛnneɛ frying pan to fire. Ɛno nti ɔhemaa, memaa m'ani baa me ho so bisaa sɛ hwan ne akuafoɔ hene a wɔwɔ kuro no mu. Ɛnneɛ obi de too m'anim sɛ yɛfrɛ no Kwame Adinkra. Ɛnneɛ ɛha yi kyɛ sɛ akuafoɔ hene yere paa deɛ na ɛsɛ nkruma ne nyaadoa me ne ne na enti metetee bi de guu me nkwan mu mmerɛ a mehwiee nkateɛ fraa me nkwan mu ano no. Ɛnneɛ da no anwummerɛ mekɔhyɛɛ hospital uniform white bɔɔ Saturday night powder, Kwame Adinkra, here I come. Ɛnneɛ neɛ metetee mu kɔduruu ne fie. Na meduruu hɔ yi mehuu sɛ yes, Akuafoɔ hene papa paa ne six packs ɛna ogyina hɔ yi. Mede too n'anim sɛ owura di nkra akate ɛwɔ wo kookoo yi so anaa? Ayaa ne sɛ meyɛ agric extension officer baako pɛ a maba kuro yi mu. Papa ɛde too m'anim sɛ mm akate deɛ kakra ɛwɔ so. Meyɛɛ m'adwene sɛ, Ɛnneɛ, mayɛ mmutuo papa bi paa brɛ wo, enti wodi wie a, ɛna anadwo yi yɛbɛku akate dodoɔ no ara wɔ wo dan mu. Ɔhemaa, baabi a sika wɔ, memfa hɔ nni agorɔ. Me ne Kwame Adinkra bɛdi ne kookoo sika ma no akurase broken heart bi a, hmm, asɛm bɛba da bi. To be continue. Bye bye.